Maňa özüni togsan üçünji ýyl diýip tanyşdyran, öýlenip aýrylyşan diýip tanyşdyran oglan iki çagaly maşgalaly segsen dokuzynjy ýyl oglan eken. Salam mähribanlar. Şeýle hatlar bilen başlan podpisigiň hatyny size ýetirýärin. Şu oglan bilen halaşanyňyzda ilki tanap, saýlap halaşmasaňyz gaty ýalňyşýaňyz. Şu gyz öz durmuşynda geçirenlerini belki birine sapak bolar. Gyzlar ýalňyşmasyn, meniň ýanyşym ýaly ýanmasyn diýip, maňa ýazypdyr. Menem size ýetirýärin. Ýalňyşmajak boluň. Tanaman, bilmän adamlara syr bermäň, dil bermäň. Watasynda wepasy ýok erkeklere ýanaşmaň. Hemişeki bolşy ýaly meniň akkauntum halasaňyz meni goldaň laýk repost podpiska sizden durmuşy wakalar sorag jogaplar pikir alyşmalar menden sesimi üns bermäň birazjyk tamagym agyrýandyr başladyk. Men lebaply. Balkan welaýatynda işläp ýörkäm daşoguzly bir oglan bilen tanyşyp halaşdym. Ýaşy uluraklygy bildirýärdi. Meni iki müňünji ýyl, ol togsan üçünji ýyl diýip tanyşdyrdy. Görüp otursam segsen dokuzynjy ýyl ekeni. Ilkibada gowy halaşdyk. Men ony gowy gördüm. Söýginiň gözi kör bolýan eken. Diňe gowy taraplaryny görýän eken. Adama göwün bermäkaň tanamasaň soň şol adam gowudyr öýdüp ýaşap ýörýän ekeniň. Görüp otursam wagtyň geçmegi bilen onuň bar syrlary açylyp ugrady. Ol öýlenip aýrylmadyk, ol maşgalasy bilen ýaşap ýören iki çagaly erkek eken. Onuň aýaly telefonyndan nomerimi alypdyrmy maňa ýazyp suratlaryny ugratdy. Onuň hiç hili aýaly aýrylyşmak pikirem ýok eken. Meni bolsa toý ederis, men aýrylan diýip, meni şonça ynandyryp, hatda öýümdäkiler bilenem tanyşdy. Men bu aýalynyň jaň edip sms ugratmagy, suratlary ugratmagy bilen üstümden gaýnag suw guýulan ýaly boldy. Dünýäm ters öwrüldi. Ýöne öz içimden geçenini özüm bilýän. Ýöne näme etjek? Başda ýalňyş oňsaň, soň puşman edeniň haýry ýok. Ilki wadalar göwnümi şol oglandan üzüp bilmän geçdim. Şo derejede göwnümi beripdirin. Şoňa ynanypdyryn, gowy görüpdirin. Belki, ol aýal aldaýandyr, belki, ýalandyr diýip, her hili pikire-de baryp gezdim. Ýöne görüp otursam, çyndan maşgalasy bilen ýaşap ýören, meni bolsa aldap, peýdalanjak bolup ýören oglan ekeni. Men türke gaýtdym, ol öz ýurdumyzda galdy. Şonda-da maňa ýazyp men saňa öýlenjek, indi aýryljak, ertir aýryljak diýýär. Onuň aýrylmajagyna-da meniň gözüm anyk ýetdi. Ol bahana bilen gury wagt geçirmek ýa-da peýdalanmak niýeti barlygyna düşündim. Şeýdip meniň. Içimde dörän galagop hiç ýatmady. Men özüme kyn bolsa-da özüme buýurmagy başaryp, şol oglany ýatdan çykarmaly, ýok etmeli durmuşymdan diýen netijä geldim. Oňadan gaýdyp, Maňa ýazma, men bile habarlaşjak bolma, men sen bilen indi hiç hili bagly ýolum ýok, maşgalaň bilen bol diýdim. Bu ýagdaýlar meň içimde, öz ýüregimde kän agyry döretdi. Ýöne bu ýagdaýlaryň soňunyň gowy bolmajakdygyna gözüm ýetensoň, wagtynda gaçmaly, şondan daşda durmaly diýen netijä geldim. Men ýaly gyzlara maslahatym, Gaýrat ediň, tanaman söz bermäň, kimligiňizem tanyşdyrmaň, ynanmaňam. Ýaşy uly erkeklere hijam ynanmaň, olar hökman Ýaş gyzlary söýdürjek bolup, özüne göwün erdirjek bolup, aldap, süýji sözläp, ynamyna girip, soňundan ýa maşgalasyna dolanyp gider, ýa başgasyny alyp gider. Siziň diňe ýananyňyz, göwnüňizi ýykanyňyz galar. Şonuň üçin men ýaly gyzlar aldanmasyn, şolar ýaly adamlaryň hilesine ulaşmasyn. Diýip, şu haty ýazýaryn. Meniň durmuşymda bolup geçen bu ýagdaýlar ýene bir gyzyň durmuşynda gaýtalanmasyn. Belki, käbir erkeklerem şon ýaly gyzlaryň ýüregini agyrtmakdan gaýdar. Maşgalaň bolup durka ýene bir gyzyň yzyna düşüp ýa-da şony peýdalanjak bolmagyň geregi näme? Nirä gitseňiz maşgalaňyz bilen bile gidiň. Gelinlere-de maslahatym ýoldaşyňyz işe giden mahaly uzak wagtlaýyn işe gitýän bolsa ýanynda gezmek gerek. Maşgala aýraçylykda bolsa her hili ýagdaý döreýär. Aýralykdan aýrylyşyp gitmegem döräp bilýär. Päli ýaman gyza duşsa näme ärini elinden alyp aýrylyşdyryp özi durmuşa çykyp biler, maşgalasyny bulaşdyryp biler, her hili ýagdaý.